Xanima Şamê Her pêvajoyek ji dîroka mirovahiyê bûye dîda vana hîn kesayetan e. Êgo pandoreke mezin li ser dema xwe kirine. Dibe go ev tiştekî asayî be, lê tiştê seyr ew e, go di wan serdemên zor û zehmetiyê de Jinek derkeve û bi rengekî balkêş mohra xwe li rûpelên dîroka serdema xwe bixe û mîna alê di her demê de li ba bibe û were bibîrxistin. Ji xwe ya jê seyirtir ew e ku ev jin kurd be. Çimkî deselatdar û dagirkeran neheqî û zordestî li gelê Kurd bi giştî û li jina Kurd bi taybet kirine. Jin cihekî taybet di civaka Kurd de digire. Ango jin jî mîna mêran e di birêveberina malbatê de xwedî serwerî û biryar e. Li ser vî babetî nivîskar û lêkoler Martin Van Bronsên sala hezar û neh sed de û nod û sisiyan de di lêkolînek xwe de dibêje, Civaka Kurd bi desthilatdariya mêran dihat nasîn. Lê diyar e ku cihekî jina Kurd yê giring û berbiçav di civakê de heye. Gava ku em li dîrokê de nerin, em dibînin ku jina Kurd birêveberiya êl û deveran kiriye, herweha bi rengekî aktîv Xêrikî siyasetê jî bûye. Dîroka Kurdan bi xwe bûye şahida berzbûna hin jinan ku roleke sereke di civakê de lîstin e û serweriya malbat, êl, gund û bajarên xwe kirin e. Şerefxanê Bedlîsî di pirtûka xwe de ya bi navê Şerefname balê dikişîne ser jina kurd ya birêvebir. Her wekî çawa Helîmxanê serweriya paşqelayê dikir, her wiha jina bi navê Fatîme birêvebira êla Êzîdiyan, Û Meryem ji malbata Nehrî ku qedrekî wê yê giran li nav êla wê hebû. Dîroknasê rûs Pasîlî Nîkîtîn li ser Edîla Xan wiha dibêje, Edîla Xan ji êla çaf bû, di dema xwe de serweriya bajarê Helepçeyê dikir, Xwediya hêzeke mezin bû û bi hemî hêza xwe birêveberiya êlê dikir, bi navê Xatûna Lehengan dihat binavkirin. Asenat Berzanî di navbera salên hezar û pênc sed û notî hezar û şeş sed û heftê jiyaye. Jineke kurd e, bawermenda ola cihûyan bû. Asenat, yekem Hakan bû ku Tilmûd û Tewrat baş xwendibû û di bikaranîna zimanê Îbrî de şareza bû. Li dibistanên ola cuhîyan mamosteyeke bi nav û deng bû. Cuhû, Asenat heta roja me ya îroyîn wekî jineke pîroz dibînin. Di serdema dewleta Eyûbiyan de jî jine darî çav bûye û ber bişûne cihên bilind ve rapeliye. Jinên Nola Rebîa Xan û Xanima Şamê di malbata Eyûbiyan de pêşengî kiriye ku her du jî xwişkên Salaheddînê Eyûbî bûn.

Ji dîroka misilmantiyê bi giştî û ya kurdan bi taybetî, ev girîngî jî ji wê yekê tê ku Eyûbiyan karî pêvajoya bûyerên mezin ên dîroka rojhilatê biguherînin. Eyûbiyan cihê xwe mîna hêmaneke çêlak û baye berz di meydana siyasî de girtibû. Wan di demeke hestiyar û tirsnak de ji dîroka dewleta Îslamê re nûneriya misilmanan kir.

Xanima Şamê Xanima Şamê, Sittuşam, Keça Necmidîn bavê El Şikir Eyûbî kurê Şazî kurê Merwan e. Di sedsala duwazdan de li Şama paytext jî dayik bûye. Hin jê der amajeyê pê dikin ku navê wê Zumurud e û hin dibêjin Fatîma ye. Nivîskar Renda Etiya di gotareke xwe de, Wê bi navê Fatîme dide naskirin. Her wiha lêkolerê Dîroka Zanista Îslamî Îmadil Ermeşî di lêkolîna xwe de ya bi ser navê Dibistanên Eyûbî li Şamê yan jî El Medaris El Eyûbiye fî Dîmeşq dibêje, Kesên dibêje ku navê Xatûna Şamê Zumurûd e şaştiyeke mezin derheqê wê de dikin. Çimkî navê wê Fatîma ye û Zumurûd navê neviya wê ye, keça kurê wê Husameddîn e. Piştî mirina Husamedîn, dapîra wê Fatîme ew bi xwedî kiriye û Zumurrud li ber destê dapîra xwe fêrî gelek tiştan bûye. Fatîme mal û milkê xwe ji Zumurrud û zarokên wê re hiştine. Ji ber vê yekê di hin çavkaniyan de bi navê Zumurrud hatiye nasîn. û di hinan de bi navê Fatîma. Xanima Şamê keça Mîr Necmîddîn û xwişka herî biçûk ya Selahedînê Eyûbî ye. Sîh û pênc kesan ji malbata wê mîrîtî û padîşahî kiriye. Xanima Şamê bi nasnavê Sittü Şam hatiye naskirin. Niha ma ji xwe ve ev nav lê kirine, lê ji ber ku hêjayî navê Xanima Şamê bû, Nîştecihên Şamê ev nav lê kiriye. Di nav malbateke wisa de mezin bûye. Got di her hêlê de bi pêşketina perwerdeya zanistî li pêş bûn. Gelek zanyar û feqe li heyamên deselatdariya Eyûbiyan de derçûne. Hezkirina wê ji niştecîhên bajarê Şamê re bêsînor bû. Ev hezkirina bêsînor bû sedema gotevahiya jiyana xwe ji bo rajeya bi pêşketina zanistê û kes û malbatên xizan terxan bike. Tovên avakirin û bi pêşxistina perwerdeyeke cuda dan çandin bi hemû hêza xwe û bi her rengî mal û mewdanên xwe xistin xizmeta gel û zanistê. El Zehebî yê dîrok nas wiha behsa xanima Şamê dike. Xatûna Xanimên serdema xwe bû. Mala Xatûna Şamê, qoblegeha bêzaran û minareya windayan bûn. Lewra hêjaye navê Şaha Şahan, Xanima Xaniman û Sultana serdema xwe bû.

Bûyera Elkerk Kesayeta Xanima Şamê gelekî nêzî dil û hişê Salaheddîn bû. Têkiliya di navbera wê û birayê wê de şahê serdema Eyûbiyan, Salaheddînê Eyûbî pir balkêş û pîroz bû. Dibêjin ku rojekê ji rojan xanima Şamê ji bo ku heca mala Xwedê bike, berê xwe ji bajarê Şamê da Meka pîroz. Kurê wê Husameddîn jî hevriyê wê bû. Digihên deverekê nêzîkî bajarê El Kerk li Urdunê. Wê demê serwerê deverê serwerekî xaçperestan yê bi navê Ernat bû. Ernat rê li xanima Şamê û kurê wê dibire û nahêle ku bi riya Xwedê herin. Gava ku Salaheddîn vê bûyerê dibihîze, soz dide goveyekê ji Arnatre nehêle. Ji ber ku û bê sedem rê li kerwanên xwişka wî Xanima Şamê biriye û bêrêzî li wan kiriye. Salaheddîn biryara kuştina Arna dide û piştî demekê soza xwe bicîhtîne.

û kar û barên siyasetê û bi rêveberiya dewleta Eyûbî lîstiye. Sitt Şam bi Mihemed kurê Omer kurê Lacîn re şû dike. Kurekî wan çêdibe û navê Husam lê dikin. Piştî demekê hevjînê wê Mihemed koça dawît dike. Paşê bi kur mamê xwe Nasiriddîne Muhemed kurê Şêrgo re şû dike û li Humsê bi cîh dibe. Sala hezar û sed û heştê û şeşan hevjînê wê Nasiriddîn koça dawîn dike û sermayekê paş jê re dihêle. Paşê berê xwe dide Şama paytext. Maleke mezin li Rexx bêmaristana Enûrî dikire. û li wir rûdinê. Bi birayê xwe Salaheddîn re du astên bilind dixwend. Ji xwendevanê got bi mamosteyeke paye bilind bi rengekî aktîv ders didan jinên Şamê. Heta got bû kesayeteke mezin di wane dayînên olî de. Her wiha xanima Şamê di milê çêkirina dermanan de dermanxaneyeke ava kir. Got jina yekem bû di serdema xwe de bi pêşketinê ne bi vî rengî pêk anîn. Ev derman ji leşgeran re dişandin yên ku li dijî xaçperestan şer dikirin. Avakirina dermanxaneyê derfet da gelek jinan ku wekî karmend lê kar bikin û kar li pêş bixin. Nêzî sed jinî li wê dermanxaneyê kar kir û mercê xanima Şamê yê bejirandina karmendên jin wiha bû, Jina ku li dermanxaneyê kar bike, Divê fêrî xwendin û ezberkirina Quranê bibe. Her wiha di siwarçakiyê de şaraz be. Çaxa jê pirsîn ka çima daxwaza şarezabûna di siwarçakiyê de ji jinan dike, got, Ji ber ku ev jin jî şervan in û divê wekî şervanên di şer de ji bo her tiştî amade bin.

Her dem li mijara bi pêşxistina perwerdeyê dixebitî, her wiha doza bi rêxistina jinan jî dikir. Taboreke jinan bi navê Tabora Tenduristiyê de ava kirin. ji bo ku birîndar û nexweşên şer derman bikin. Dema şer û cengên Salaheddîn vê taborê rolekê mezin di meydana şer de lîst. Xanima Şamê û avakirina dîbistanan. Xanima Şamê du dibistanên olî yên mezin ava kirin. El Medrese El Şamiye El Berraniye sala hezar û sed û heftê û heşt tane bîngeha wê hate danîn û di sala hezar û sed û nod û yekê de hate temamkirin. Dibistana duyem jî El Medrese El Şamiye El Cuwaniye ku piştî mirina wê hat avakirin, Dibistana Şamê ya Hundirîn û Dibistana Şamê ya Derveyî. Di van her du dibistanan de perwerdeyên zanistî derbarê ola Îslamê, naskirin û şîrovekirina Qur'ana pîroz de dihatin dayîn. Bi qasî şeş sed salan wane li van dibistanan dihatin dayîn. Dibistana Şamê ya derveyî heta sed sala bîsta jî hatiye bikaranîn û demekê bûye dibistana seretayî ya zarokên Sîwî. Dibistana Şamê ya derveyî di serdema desthilatdariya Zahir Seyfiddîn Berqûx de sala hezar û sê sed û notî bi giştî şewitî û careke din hate avakirin. Niha bûye mizgeft û bi navê Camiya Xanima Şamê tê naskirin. Di van dibistanan de zanyarên olî yên bi nav û deng wekî mamosteyan xebitîne.

Çi maldar, çi hejar û pêdiviyên wan bi cih danîn. Lewre xwesteka Xanima Şamê ya sazkirina dermanan li pêş ket û kire dermanxane. Tê zanîn ku başê mala wê bû dibistana Şamê ya hundirîn. Xanima Şamê, Sitt Şam, Sala hezar û du sed û bîst da li Şaba paytext koca dawîn kir û li dibistana Şamê ya derveyiyê li Rexxê gora kurê wê Husamiddîn li axê hat spartin. Dibistana Şamê ya derveyî bi navê Dibistana El Husamiye jî dihat naskirin. Hem ji ber ku hostayê ku ava kiriye navê wî Husamiddîn bû hem jî ji ber ku gora kurê wê Husamiddîn li wê dibistanê bû.

Di rê û resmê cenazeya xanima Şamê de bi hezaran kes amade bûn. Dibêjin ku di rê û resmên cenazeyên tu jinên beriya wê de ewqas xelk beşdar nebûne. Vê jina han kedeke pir mezin di serdema xwe de daye. Li nêv pelên dîrokê xwediya cihekî pîroz e. Jina ku ji milê dolovanî bi xwedî derketina li xizan û belengazan û bikaranîna zanistê li gor pêdiviya serdema xwe roleke mezin lîst.